Meka ɖe edzi be eyi ne hã gbe yease ŋkɔa? Ekɔe de eme xoxoxo be míegagbɔna gegege ɖe dekɔnua me heya gblɔm mele le gbɔnye aƒea me afia. Míaƒe nufialagã, aɖaŋuɖolagã tɔgbi agbe eve, Ayuim evelia, tso agbe eve kɔƒe. Ele mía. mia gbɔ le aƒea me. Ɖe mɔ nam ale be nàdzro wò a nàkpe ɖe nunye be mado dzadzadza na tɔgbui míanɔ gbe. Gake mavɔ megbea, míage ɖe dekɔnua gbɔ. Tɔgbui, Dza, dza, dza. Dzago. Aƒemetɔwo, Wodɔ. Nɔvinɔviwo, Oli. Fonyo, Wodɔ. Danye o, Oli. e, koshiwo, Wodɔ. Atsunyeshiwo, Eli. ewe mía ta kpɔ. Mawie. Eyi ne yio koshiwoa.

Pete presu ama le gbadza ƒe be xixa. O gere matse si guime o be fifia fie kpo vovo fe. Ao. Madeo. Madeo. Ne mo le ma. Mm. Ta enui li enye be e egba ele be ma do ngɔ ne ya gake wɔna do va da tia tame ne. Josek metso gbɔgbɔ mea? Okay. Elabe menye ɣeyiɣia ta mele du dzi gbɔ. Ele be míasrɔ̃ nu ɖeka eve. Ee, nyeme ɣeyiɣi gblẽ ge o yi ke magblɔ be mado gbe na amewo, ke boŋ mado gbe na toɖolawo katã le gaƒoƒoea me be woawoe zɔ. Nenye be nɔviwo aɖe li yi ke melé wɔna ya o, elabe wɔna ya le vevie ŋutɔ, Nu yi ŋu míeŋu ƒo ge le le egbea, elém vevie, ele vevie na ame sia ame. Ta ne nɔviwo meli o, gblɔ be nelé Revival FM 99.3 ne wòase nya. Ye ŋutɔ nasi ɖe eƒe to me, menye be ame aɖeke nava agblɔe nɛ o. Nenema wòle ema. Ee, míetsɔ ya eye míedo goa, míede ŋugble tso nu vovovowo ŋu. Gake Tanya yi dzi mi nɔ anyi ɖo be megafia mia shi mia de o. Me yiwo ke nɔ mia shi fia wo de woa e, e, agbadam wole ɖe wo ɖokui dzi. Elabe ne mi be mia dea enu vovovowo ku ɖe ŋu. Nu gbãtɔe nye miaƒe gbegbɔgblɔ. Enye nu gbãtɔ. Gbe ka gblɔ mi le? Me yiwo ke le gbe ta, me yiwo ke ga dzim, yiwo woge ɖe blɔwo de, wotso ga me, woto ga me, Va do ɖe eblowo godo hã, mía nɔviwo ko wonye. Togbɔ be woto ga me hã, a lé wo yia, nenema ko wogagbɔe ma. Nenema wòle. Eya ta egbe ƒe wɔna ele tɔxɛ. Ta me sia me nedze agbagba wòaɖo to ɖe eŋu be míakpɔ be leke wòawɔ. Nenema ke nyitsɔ ma míeƒo nu tso enu yiwo míeɖuna ŋu. Nu kawo míeɖuna abe ʋawo ene? Mía tɔe nye ewɔkple alo amɔdemi. Fetritoto na kpe ɖe eŋu. Ne fetritoto kpe ɖe eŋua, dzemi li ye hea ka nɛ. Ɛ? Kɔsombo kpa ma, eya ke wosia edze le ema ye hea ka nɛ. Ema manɔmea, ele be woakɔ bɔbitadi akpe ɖe eŋu. Ne wokɔ bɔbi kpe, tadi kpeɖeŋu meɖe oa, woakɔ madetsi kple yakɛyakɛ akɔ vɛ. Ke míeʋe nu ɖum abe ʋawo ene. Ye nye míaƒe nuɖuɖu ƒe akpa dzi. Tsɔ yi dzia, míeƒo nu tso míaƒe eɣeɖuɖuwo kple ʋuƒoƒowo ŋu. E, e, eʋu kawo ƒom míele eye ɣe kawo ɖum míele. Emae ke kpɔm míele le fifia le TV-wo dzi Amewo le mama hafi ɣe ɖum atsi kpo adze ŋutsu dzi menye nyuitɔ oh no no no no no ne me kpe adze ŋutsu dzi dzavu dzavu dzavu ne me kpe nye dzi ɖo nɔ toto ɖe dɔme mm. ebia ke ne dzi kpe fu ɖe ŋua mm. be ava zu nane nɛ tsɔ. Ye nye ma nɔnɔme ma nɔ, elabe eno ŋu ma dze ga dzi o vɔ kekekem ta mega le eɖokui me o ta atsi kpo ko adze ŋutsu dzi. Ŋutsu na tsi kpo ko adze nyɔnu dzi. Fike mi na. Yata mi gbɔgblɔ be e, eƒe viwo no trɔ va ƒe. Maɖewo lia le ʋenyigba dzia, wo le gbadzi, Eye woge ɖe blewo de kɔ, woko blewo de wo wo dee. Yeta viwo dzi hã womeʋe gbea dom na wo o. Ne ɖeviwo nanya be ɖe eʋe viwo yewo nyo. Adzua zua adzua. Adzua. Asia zue fua. Efua, ne gblɔe ko be mi ŋti. ʋeviwo ŋutɔŋutɔŋutɔwo me. Eyi nye dɔmeɖue nye be nenye be wogbɔ ve kua ɖe wo teƒe enema be woagbɔ ŋu kpoo aɖo toa, ke wo be e adzɔ menye le ke heme gblɔ ge hã o la. E wo gbe egbe ma so to na mo dom be woaɖi afia be e eblo wo de yo no ge wo de yo no. Mia de ake ne va. Miadea ne va. Mado mia degbe. Nɔviwo na se gɔme no. Ke eblu gbe do ne nɔvio. Egi gbe do ne nɔvio. Ekable gbe do ne nɔvio. Ekotokoli gbe do ne nɔvio. Fike mi yina. Me, me, me nye ŋu dza po. Ke nui ke le to ŋui konye be. Ee. Ome fia mia shi amedewo. Mega dza wagba mia no mia shi fia mia do.

Ne kpɔe ɖa be ke loe, sukɔ mee lo, atsikpoe. Nu mɔ le mia de dzesi ma. Yeta le gaƒoƒo ya me ɖi. Eyi mi de dzesi nu ma wa, mia kpɔe ɖa be ɖi nu kawo nye fuɖeɖe le mia ƒe agbe me. Nu yiwo nye afuɖeɖe le mia ƒe agbe me mia kplɔ ŋkɔ tsɔtsrɔ me yi mea, le mia de dzesi wo. Elabe nu yi me va de dzesi nye be, nanewo lia, menya ma ŋutɔwo ƒe ɖoɖoe o. Aƒee amewo dzɔ tsoa, aƒe ma mee enya ŋutɔ le. That's why we have the problem. Aƒea me amewo dzɔ tso. Fi mee agba ŋutɔŋutɔŋutɔ le. When le ɖoƒe gbãtɔ, eh, nu yiwo ke ame tsitsiwo xɔ da ɖi hafi mie shishi mo le wo ŋua, woli. And they be hunting us. Woli lo, eye wolia, eye wolia, wo nu gblẽm, gake nu menya o. Ame aɖe le aƒea me, ya yi wòfɔ ŋdia, ya eƒe gbedoɖa koe nye be, kɔdzo meganyo, kɔdzo kple viawo katã womakpɔ gome o, le naneke me womanyo gbã, womanyo tsɔ, ame aɖe le aƒea me, ya gbe ma ko dom wòle ɖa. Ewɔe be xexea me katã tɔtɔ. Ye nenema ke etɔ̃lia nye be ame aɖewo to woƒe nudzodzro wɔe be wova tɔtɔ le agbe me. Ne mílé ŋku ɖe nu ɖeka eve ŋu, gbea míkpɔ ɖe be ee dɔ makpɔ wɔ. Edɔ makpɔ wɔ. Ame aɖewo lia. Wo le blema mea, wobena nya de university kɔ eŋu li wo lalam. Alo mene me o lea? ne nya tso university gbɔ kɔ eʋuea wo lalam tɔ ko nye be ne ʋu wo lalam ko edɔe wo lalam ne nya ge ɖe dɔ me ko ne ge ɖe wo ʋu me ko dzo gake mi kpɔ ɖa be fifia ɖe nu ke dzi yim fifia nu ke dzi yim amewo de university amewo kpɔ dɔ nɔwo ne wɔmie be government enye government o menye government o lo Elabe amewo le dukɔ ya me gake wodo go sukua ko wokpɔ dɔ. Gake wodo go sukua ko wokpɔ dɔ. Gake wowu national service ŋu wokpɔ dɔ. Dɔ ma kpɔ o. Ele be nanye be ee nane li. Nye ko nakpɔ ƒe gbɔ. Wometsɔ mia si fia ame do. Nye ko nakpɔ ƒe gbɔ. Gbɔgbɔ ɖe le wò aƒe me Gbɔgbɔ aɖe le aƒea me no. Ye tutu me ŋmea me katã mede. Be yi nede sukua ʋu hã eve trɔ ko nedzri. Mi kple ame yiwo mede sukua mi va le ka ɖeka me. Me yiwo mede sukua hã mi kple wo mi va le e, e, gbaka ɖeka me. Enu ɖeka wɔm. Kple mi ade dzesi nu ma. Be e Gbɔgbɔ ɖowo wɔwoe dɔ. Gbɔgbɔ ya ke le wò aƒe mea ye nu ma hem do me de. Ame aɖe yi ke le wò aƒe me yi ke menyoe dzim ne wò dzi o la wa ye he nu ma, ye kplɔ wò de nu ma me. Be ne wò sevis hã mekpo dɔ na wò o. Ne de university gade ke hã mekpo dɔ na wò o. Ee, ne va ne ne va gloa ke E, ke e, e, e, e, e, nu ka? E, kpɔnkpɔm. Leke, leke megblɔ ge kpɔnkpɔm. Mɔta na va nɔ kɔkɔm ne pi kra o. Ewo university graduate. Ewo second degree holder. Elabe eva kpɔm be mele be yeanɔ anyi kpo. Ta eva yi kpɔnkpɔm. Va mɔta kɔm ne bigla o. Evɔ nu maŋue ne sie le. Yi ne nye sukua dem nele. Ẽ, menye wò ɖoɖoe o, menye enu yi ke wò ŋutɔ nèbua wɔwɔm o, ke boŋ gbɔgbɔ ɖe le wò aƒemea ye kplɔ wò de nu ma me. Ke boŋ ame aɖe yi ke le wò aƒemea ye medzi be dziwòlawo nokpɔ ŋgɔyiyi aɖeke o, ne mia viawo hã miakpɔ ŋgɔyiyi o. Elabe nenye be dzidzeme vana ata kɔ abɔ kpɔ ge. Ne abɔ kpe kɔ eta kpɔ ge. Ta nu mae nye nu yiwo ke fu ɖe mí ma. Ne míelé ŋku ɖe eŋu edɔ makpɔ o. Ame aɖewo lia, ne míetso edɔ makpɔ o gbɔ, ame aɖewo lia, ee, kpɔ, kpokɔ adzo ɖa, kpokɔ dzo ɖa, kpokɔ shi ɖa, kpɔ aku ɖa, mi kpli wo dze dɔ gɔme. kple ega ɖeka be yewoawɔ dɔ ɖe akpo ta nɛ. Gake fi ka tɔ eyi? Tɔ eyi demaɖua. Woave trɔ ko nedre. Mekpo ta ne ɖokui o. Ne yi ŋu kekeke wogblɔ be mama mamawo ma ye nye adzetɔ ye fu ɖem no alakpae. Ele be nade dzesi be e gbɔgbɔ ɖe le aƒea me, gbɔgbɔ ɖe le aƒea me. Yefu ɖem. Gbɔgbɔ ɖe le aƒea me, yefu ɖem. Alo ame aɖe le aƒea me, medzi dziwòlawo ƒe nyonyo, medzi be dziwòlawo nekpɔ dzidzeme o ta, emɔ sia mɔ yi ke wòwɔ to be ẽ nazu nui gbasaflimea, ya ko wɔm wòle. Nenemae. Ne míetso afi ma, Maɖewo wowɔ ɖe sia ɖe be yewo viwo nade suku gake dzodzroe. Ɖekpɔ be ɖeviwo ŋutɔwo ƒe nu wònye be yemewo suku degɔ. Meke o. Oh, nenye be anyi tsi nye kɔ no hã no ge ɖe aɖe dzi nɔ eɖuɖɔ ge emi ge afia nɔ atatu. Mi ame aɖeke ƒe didi wònye be yeme suku de ge o ɖi. Me sia me edzi be yeade suku, ye hã yeava nye nane, yeava nye lɔya, yeava nye ɖɔkta, yeava nye titsa, yi kple nu bubuwo katã. Gake ɖe, gbɔgbɔ mae ke le aƒea mea asi ɖom ameawo dzi. Gbɔgbɔ mae asi ɖom ameawo dzi. Ame ma yi ke le aƒea mea Wɔ nèyɔyɔm be tɔɖia, nèyɔyɔm be tɔga, nèyɔyɔm be mama, nèyɔyɔm be te. Gbɔgbɔ vɔ̃wo ye wonye le ŋuwò. Gbɔgbɔ vɔ̃ ye wonye le ŋuwò. Wowoe asi ɖom be wò ŋgɔyiyi dzi. Ewɔe be viwòwo katã suku deda ne gblɔ ma Ye tsi kɔ ɖe kpe ŋuti wònye. Ne lé atsi ɖe wo ŋu, ne ƒo ʋu kekeake hã, sukuawo medede ge o. Ele be míade dzesi nu ma be ii, nye kɔ nakpɔ ƒe gbɔ. Ame aɖeke metsɔ mia si fia wo de o. Gbɔgbɔ ma lia, ne womedo mɔ gbɔgbɔ ma oa, miawo afu dzi ko mianɔ. Ewɔ be ƒome aɖewoa, ahe dada etsɔ etsɔ ƒe ɖe wo gbɔ. Ƒome aɖewo ahe dada etsɔ ƒe ɖe wo gbɔ. Eya ta le be míalé ŋku ɖe nu ma ŋu. Yes. Kpe ɖa. Ame aɖewo le dɔ me. Gake wobe ɣeyiɣi de be woaxɔ promotion kɔ tukaɖa dzɔ. Hafi wonya, wonya wole dɔ me. Kpoo. Wea wò susu gbɔgblɔ no be dɔmegãwɔwɔwoe nya. Sukpo, gbɔgbɔ yi ke le wò ŋutɔ wò aƒemea ye nya wòm le dɔ me. Gbɔgbɔe le wò aƒemea ye nya wòm le dɔ me. Gake bu be dɔmegãwoe tamesẽmee. Dɔmegãwoe womelɔ̃ ye o. Ao. Gbɔgbɔe ake le aƒea me. Vodun ma eke woli ɖe aƒea me. Mamiɔta ma eke le aƒea me. Tulatadzi ma eke le aƒea me. Tsingeli ma eke le aƒea me. Yenye wò problem. Yenye wò problem. ye nye fuɖeɖe nu. Alo, tɔwɖea, tɔwga, teo, mamao, memaoa, wo dometɔ ɖa ye nye agba le dziwò ye enumo katã wɔm. Ewɔ be ne ɣeyiɣi de be nakpɔ ŋgɔyiyi le wò dɔ me koa, ke tukaɖa dzɔ ko wokɔe na ame bubu. Fia nèlea, fi ma ko nèle. Àno teƒe ɖeka nɔ fɔ tum anyi be ŋgɔgbee nye azɔlia. Nenem wòle ema. Nenemae. Eya ta ele be míawɔ nu ka? Míanye kɔ kpɔ ƒe gbɔ. Ame aɖeke metsɔ mia si fia wo de o. Ne míezɔ ɖe ŋgɔa, le nyateƒe ma, maɖe, maɖeke, nyɔnu aɖeke Ŋutsu aɖeke meli yi ke wogblɔ be, Ẽ, ŋutsu ma medi be yeaɖe srɔ̃. Nyɔnu ma medi be yeaɖe srɔ̃. Gake ŋutsu ma, keke wòte ɖe nyɔnu yi ŋu egbã etsɔ koa, di asi akpa. Eye wòte ɖe nyɔnu yi ŋu keke enu nake ko, asi akpa. Nenema ke nye nyɔnuwo hã, eye wòte ɖe ŋutsu yi ŋu ko, enu meke ge o ko, asi akpa. yi ke nya nuxaxa na ameawo. Ẽ, ele nenema. Gbɔgbɔe le wò aƒe mea, ye dɔ mawo katã wɔm. The deity, that spirit, that evil spirit in your house, that spirit in your home is causing all those things. Ye nu mawo katã hem vɛ. gbɔgbɔ, gbɔgbɔ baɖa ma, eŋɔ driba ƒe gbɔgbɔ ma, adze ƒe gbɔgbɔ ma, edzo ƒe gbɔgbɔ ma. Wo, mía tɔgbuiwo se dzo ma nye ta ŋuwo kɔ da ɖe aƒea me. Fi mee ƒu ɖe ɖe wo tsotso. Gake woabu ge be o, yewo, yewoƒe amegawoe molɔ̃e ƒe nya gbɔ o. Ne kaka ɣeyiɣi naɖo kɔ, woko mo va ɖɔ ne amega ma, eye wòkpɔ ma, ekpɔ mo dza tae. Eyi wòkpɔ wo ma, ekpɔm le alé ŋui. Leke wòawɔ ge hafi ana be nàkpɔ ŋgɔyiyi? Ŋgɔyiyi meli na wò o. Eya ta ele be nàwɔ nuka? Nànye kɔ kpɔ ƒe gbɔ, elabe ame aɖeke metsɔ mia si fia wò de o. Nenema wòli. Alo ɖevia sutɔ mele akpa dama. Nye teƒe ko tom mele. Amewo lia ne be wodze ahiãgba, eme ke tsɔ ko. why dodge? Wo dze tsɔ eŋu eke ko, why dodge? Memawo ya ɖo wo gbɔgblɔm be woawo ya wo me glo srɔɖeɖe ɖe wo ŋua? Nye nya teƒe o ɖe. Gbɔgbɔ ya le aƒea ma ye dɔm. Togbɔ be ele ɖoɖo etɔ̃ ŋu le srɔgbenɔnɔ ya me ele ɖoɖo etɔ̃ ŋu. Ee. Ɖoɖo gbãtɔe nye gbɔgbɔe le aƒea me. Ɖoɖo eveliae nye be ame aɖe yi ke le aƒea me be miawoe miakpo srɔ̃a ɖe gbeɖegbeɖegbeɖe o. Enye fiƒode wòƒoƒom mia de be miakpo srɔ̃a ɖe o. Etɔ̃lia nye be wò ŋutɔ wò agbenɔnɔ. Wò ŋutɔ wò agbenɔnɔ. Ewɔe be ee, ɖeko nàno tsatsa me ŋutsuwo dzi. Ne yi kɔshi gbɔ nàyi kɔbla gbɔ. Ne yi kɔbla gbɔ nàyi kɔku gbɔ. Ne yi, yi ko nàno wɔwɔm. Nenemae nenemae ekpɔe evɔ ele mía de dzesi be nenye bo dzɔdzɔ me nema ɖe nuke dzɔ ele mía le ŋku ɖe ŋu ele mía de dzesi ele mía nye kɔ kpɔ ƒe gbɔ anya be ee maɖeke metsɔ mia si fia wo do nenemae maɖewo ɖe srɔ gake srɔ ƒe ame nyo Nenye be nèɖe srɔ̃. Ame aɖewo lia eye woɖe srɔ̃, wole srɔ̃ƒea, e, e, wodze agbagba be yewoawɔ nu sia nu ne wosrɔ̃ ŋutsuwo. Wodze agbagba be yewoawɔ nu sia nu ne wosrɔ̃ nyɔnuwo. Gake le nuwuwua, eve trɔ koe wodzra ge. Gbɔgbɔ aɖe le aƒea me. Gbɔgbɔ aɖe le aƒea me. Tafia tse, alekee nàwɔ afia anya be gbɔgbɔa ɖe le Ya te aƒea me. eme be, Ee, wometsɔ mia si fia ame do. Te ɖe aƒe ŋu. Ne ète ɖe aƒe ŋu ko, nu yi dzɔdzɔm ɖe dziwòa, èkpɔ ke. Ame aɖewo li fia ne wodze ahiãfia. Nyɔnua, ŋutsua agblɔ ge be, O, yegbɔna, wotabia ge, ana ha, a- akɔ ha kple nuwo vɛ. Gake eye wònya dzo ko, evɔ. Elabe gbɔgbɔe le aƒea mea, eko mo bubu ɖɔ hafi ge ɖe ŋutsua dzi, abe wòe ge ɖe ŋutsua dzi ene, eye wònye be eko mo bubu ɖɔ ta edo ŋɔdzi na ŋutsua. Pip! Ŋutsua dzo. Ŋutsua megagbɔna o lɔ. Ŋutsua megagbɔna o. Ta wò dɔdeasie nye be nàtrɔ va aƒe gbɔ akpɔ ɖa be nu kae dzɔdzɔm. Elabe míaƒe dekɔnua le vevie. Trɔ va aƒe gbɔ, elabe ame aɖeke metsɔ mia si fia wò do ŋu o le ma. Nenema wòle be ee. Kpɔ ɖa, e, ne míeke ɖe maɖewo lia, wowɔ wedding, wokpo wo nɔewo, wolɔ wo nɔewo, ye wowɔ wedding. Leke kpeɖie, kpeɖie, kpeɖie. Wedding mewowɔ vɔ kɔa, evɔ. Maɖewo dodo le xɔme ko vɔ woklã. Ezetɔ. Zetɔ kpo de. Ega gbogbo yi ke maɖo ŋutsu aɖewo kura ɖo be do ga. Afi kɔ wo wɔni. Gake gake wo dogo xɔme kɔ. Woklã. Elabe gbɔgbɔe le aƒa ma etso mu bubu ɖɔ ne nyɔnua. Ta yi ŋutsua kpo nyɔnua ao lakla ɖe biali. Nenema kee tso ele ŋtsɔa ƒe akpa dzi, etso mo bubu ɖɔ le ŋtsɔa ƒe akpa dzi, eyi o nyɔŋua be akpo ŋtsɔa kɔa gbɔgbɔ eke ŋku ɖi. Evɔ weɖiɔ wɔ ewu nu. Yeta gbɔgblɔm be ŋka maɖeke metsɔ mia shi fiawo do trɔva ƒe na nye nu yi ke dzɔdzɔm. E. Meɖewo yiwo ɖe srɔ̃ nema, evi meli woa dzi o. Mekee ɖe srɔ̃ medzi vi kpɔ o. Mekae ɖe srɔ̃ ko medzi vi kpɔ o. Ne ɖe srɔ̃ vidzidzitɔe ne ɖe srɔ̃ ɖoe. Vidzidzitɔe ne ɖe srɔ̃ ɖo. Gake ne edziŋo sawo gba etsɔ ko rr. Dziŋo sawo tsɔ eŋue ke ko rr. Maɖo kura dziŋo agɔ amewo samu. wotsa kɔwo dzi ne woyi kɔwo dzia wodo wo kpɔwo be naneke mefu ɖem no eye woyi kɔe dzi wodo wo kpɔwo be naneke mefu ɖem o wogayi bubu gbɔ naneke mefu ɖem o wobe eye ke ŋutsɔ ne va wodo ŋutsɔ kpɔ wobe naneke mefu ɖem o ŋusia ŋu le ɖɔƒe gake efua ma va mo vi na na va o nye kɔna kpɔ megbe wo ŋutsu wo nyɔnu nye kɔna kpɔ megbe

Alo ame aɖe le aƒea me yi ke ya ne fɔn di ko etɔ nye be wòado gbe ɖa be kɔdzoviwo viwoa womakpɔ nyɔnua ŋutsu aɖe kpɔkpɔ kpɔkpɔ alo womakpɔ nyɔnu aɖe kpɔkpɔ. Ne woɖe nyɔnu alo woɖe ŋutsu hã womadzi kpɔ via dzi o. Nenema wòle ma. Eya to wònye be nka natrɔ va ƒe elabe aleke metsɔ mia si fiawo do. Eye trɔ va ƒe. Mareke metsɔ nye si fia wò to. Nenemae. Baɖe woɖe srɔ̃. Leke mowɔ ge ne wosrɔ̃, gake dzidzeme mele srɔ̃ ƒe o. Evia li pɛpɛ gake dzidzeme meli o. Kɔba li pɛpɛ dzidzeme meli o. Nenye be nyɔnua te ɖe ŋutsua ŋu be yeagblɔ nya nɛ ko, di edre dzɔ. Ŋutsua te ɖe nyɔnua ŋu be yeagblɔ nya nɛ ko, di edre dzɔ. Elabe gbɔgbɔ yiwo ke le aƒea mea, gbɔgbɔ yiwo le ŋutsua yome, gbɔgbɔ yiwo ke le nyɔnua yomea, eye wokɔ woƒe mo va ɖɔna ameawo, eya ta ne wokpɔ wo kɔ, wokpɔ wole aklẽwoe. Evɔ tukaɖa dzɔ. Tukaɖa dzɔ. Hafi nànya, evɔ srɔ̃ kpa. Esrɔ̃ kpa. Ame aɖewo nɔ srɔ̃ƒe dzi vi woame eve, amewo dzi woame etɔ̃, amewo dzi woame ene, gake gbã esrɔ̃ makpa. gbɔgbɔwoe. Kpɔe ɖa be nu kae le aƒea me. Megblɔm be ee ne le nenema nu ko le be míawɔ. Xɔsea li be Kristotɔwo li. Togbɔ be Kristotɔ me gbɔwo hã li ya. Ele be wobe mítso míaƒe woƒe kutsetsewo kɔ de dzesi wo. Ale be wowɔ katutu ne ƒome. Wowɔ katutu na wo. nenemae. Ekpɔe, ƒome aɖewo lia kpɔ meka ƒe dzidzi wònye. Be ne ŋue kekɔ, yanɔ tsatsam le ahatɔwo ƒe. Mm. Ne ŋue kekɔ, ya etɔ koe be yanɔ tsatsam ahatɔwo ƒe. Ahadzafia le dɔ. Ee, yanɔ tsatsam ahatɔwo ƒe. Keke wòƒo gavea, edu yɔ- eva yɔ ahadzrala. Zagave. Zagave efɔ va yɔ hadra la be evɔ eɖo dzi fɔ na dui nam. Kpɔ ɖa be ɖe mema ɖe yi ŋutɔ ƒe didi o nya. Menye eƒe didi o ɖo. Menye eƒe didi o. Gbɔgbɔa ke le aƒea mea ye tutum. Amea ke le aƒea mea maɖoa me amewo le aƒea me. Wo be e me ya menyonyo ga kpɔ kpɔ kpɔ kpɔ. Gblẽ do mi. Wo gblẽ do wo me. Wo ɖi wo ɖi dzafi ɖe dɔme no. Woɖi zɔ ɖe dɔme no. Ne mekpɔ ha o ŋkume mekɔ o. Nazu pese yape yape me. Enye woƒe taɖodzi ŋu. Ne zu yape yape me. Wobe kɔdzo yina vɛ kutsi vɛ nam. Kɔdzo yina vɛ wo yi vɛ nam. Mm. Enye woƒe dzidzɔ. Lelem. Ee. Nenema. Nya be ee gbɔgbɔ le aƒea me. Gbɔgbɔ ɖe le aƒea me. Ye dɔ ma wɔm. Ame aɖe le aƒea me. ye dɔ mawom. Menye ame aɖeke ƒe didi be ye ne efɔ ŋdi kɔ ezã ga ezã satsiƒe yeafɔ be yayɔ hatɔ be nedɔ ha ne ye o. Amenonte aɖeke mewɔ ge o. Ke dze ake gbɔgbɔwoe dom hafi nàte ŋu awɔ dɔ ma. Ta ame yiwo ke gbɔgbɔ mawo dodo ma, woɖi zɔ ɖe dɔ me na woa, woɖi tukpa ɖe dɔ me na woa, ame aɖewoa, wo wokɔ wo de atukpa eɖi ɖe ezɔ gɔme Maɖo enu vovovo, nu vovovo, nu vovovo, nu vovovo. Yes. Wɔna vovovowo yi dzi. Ewɔe be ee memɔ wozu yapeyape mo. Menye wɔn to ƒe didi o lo. Menye wɔn to ƒe didi o. Be yewo nya hanoxe o. Ke boŋua gbɔgbɔa ke le aƒea ma ye wodoma hanoxe. Ame aɖewo lia wokɔ hasigbɔgbɔ eƒo ɖe wo me. Nyɔnu aɖewo lia hasigbɔgbɔ ma wokɔ ƒo ɖe wo me ewɔe be e ne ŋu eke womekpɔ ŋutsua womavo. Yawa. Yo tso kɔdzo gbɔ woyi kɔbla gbɔ, tso kɔbla gbɔ woyi kɔku gbɔ, tso kɔku gbɔ woyi kɔsi gbɔ. Ŋkeke ɖeka me. Mo ŋu lɔm o. Wome ŋu lɔm o. Wokpɔ be nane dzɔdzɔm. Menye wo ŋutɔwo ƒe ɖoɖoe lo, gbɔgbɔ ɖe le aƒea me. Gbɔgbɔe le aƒea me ye wodo. Yes. Gbɔgbɔe le aƒea me ye wodo. Elabe menye nyɔnu aɖeke ƒe dzidzi be ɖe ye ya fia ye le fia kɔ. E kɔdzo ɖoe kpɔ, ezu tsaleɔte, woha fɔfɔ ɖe me kpɔ. Kɔbla woha fɔfɔ ɖe me kpɔ. Kɔsua. Kpɔmesɔ wa. Menya nyɔnu aɖeke ƒe dzi o. Eye menye ŋutsu aɖeke ƒe dzi be ye ya no tsatsa me nyɔnuwo dzi. Ne yi kɔdzo, ne yi ama gbɔ, ya va do ɖe aku gbɔ, tso aku gbɔ, ya yi nu yi kɔshiɔ gbɔ. Menye ŋutsu aɖeke ƒe dzi o. Fɔfɔ ɖe me kpɔ. Ee. Ne sɔ wa na dui. Ee. Vɔ mɔtɔ wɔ enye. Mɛtɔ wɔ nye gbe ɖeke go. Yes. Na nya be nu ke jɔjɔm. Gbɔgbɔ ɖe la fa me. Gbɔgbɔe le aƒea mea, ehiã ne ka tutu. Menye wò ŋutɔ wòdzidzi wò nyo. Menye nyɔnu aɖeke ƒe dzidzi bene yeanɔ tsatsam le ŋutsuwo dzi o. Menye ŋutsu aɖeke ƒe dzidzi be yeanɔ tsatsam le nyɔnuwo dzi o. Ke boŋ gbɔgbɔe ke le aƒea mea, ye wodom. Alo ame aɖe yi ke le aƒea me, wodem asii ne gbɔgbɔwoa, ye nu mawo katã wɔm. gake le gotagome ne míekpɔ wo kɔ míebe meya tse ahanoxee meya ahasitɔe meya yi kple yi kple alakpae ya menye eƒe dzidzi wònye hafi o menye eƒe dzidzi wònye hafi o nenema wòle me yes ame aɖewo lia kakaka wonya dzivia kɔ ee eh, ɖevia nyakpɔ la ɖevia dzolo Wokpɔ ŋgɔgbe ne ɖevia xoxoxoxoxo. Nui nye ge ɖevi ma le wo kpe xoxo. Yata nui wo wɔ akɔe da ɖe mɔ tsatra dza yi kotoko le. Ɖevi ma ne le gbɔwoa, ebe ɖevia nya gbalẽa la, eŋlɔ dodokpɔ zi ade hame pase o. Ne yi ne yi dodokpɔ kaka e, eme tso ŋuna gbɔ ko zero. Ayi ɖakɔ xɔ kɔgbe nu. ayra yi kɔ xɔkɔ gbenu. Na be a, nuke jɔ? Ɖevia ɖo nya gbalẽ lo. Kenke yi. Ee, enya gbalẽ. Gake gbɔgbɔ ɖe li. Gbɔgbɔ ma ne ge ɖe dodokpɔ xɔ mea, gbɔgbɔ ma gena ɖe dodokpɔ xɔ me kpli. Eyo nya ge ɖe me kpli kɔ ha. Etro ŋu sia ŋu gbo. Ŋu sia ŋu fɔtɔ. Etro ŋu sia ŋu gboe. Ne akpɔ ma, be ko kpɔ mee. Ne kpo ɔ, ti ko kpɔ mi. ne le ne ma tɔ ko nye ma ka trɔ va ƒe gbɔ ala be mara ke me trɔ mia si fia wo do. Trɔ va ƒe gbɔ. Ne ma. Yeah. Eh. Kpɔ. Mie gblẽ be le kpɔlixo ame be ɖavadzedze. Ɖavadzedze nyolo. Ɖaʋadzedze nyo, gake azɔlia le ŋue yi koe me, yi koe nye fuɖeɖa. Ele abe me dɔ go gake ŋu ɖuge. Eye ne ebia ŋua, wò ŋutɔ ne bɔbɔe nye le eme ko, eŋue aɖu ge. Maleke mekpe fu go o. Gake zɔlia le ŋua, kple alɔ madɔmadɔ le ŋua yi koe menyo. Eye nenye be wòle nenema, ele mía de dzesi be fike wòtso. Emɔ nuwo li yiwo ke nu mawo dona tsona. Mɔ nuwo li wodona tsona. Gbãtɔ, e mía tɔgbuiwo míena wo wona míenya be yewowo ka le. Gake biabia nye be afi ke wowɔ ka ɖa so se ɖo. Kalẽa wowɔ afi ke wowɔe se ɖo. Mekawo dzi wowɔ kalẽa ɖo.

Enye me yɔna be kpenyitɔ, epilepsy. Oh, okay. Woƒe tawo vɛ tso. Mɛ aɖewo yia eye wole aʋa dzi ʋua, ŋku na woƒe tawo vɛ tso. Ee, eye wòle nenema be nu mae yi dzi kɔ dɔléle mo katã gbɔna va aƒeme. Elabe dɔléle ma akpa gãtɔ yi ke míede dzesia eŋu me dɔwo nye. Gake eye wònye be mia tɔgbuiwo dzre wo ɖokui na Mawu koa, dɔléle ma etrɔ gbɔ ve mia gbɔ. Togbɔ be míede dzesi be ẽ, dɔléle aɖewo lia abe ŋu, ŋumedɔ mawo lia, eɖewo lia mía aƒea me nèlea, woawoe da ge ɖe dzi o. Ame le aƒe ma me. Ame nyadzetɔ le aƒe ma me. Ame nye kpasutɔ le aƒe ma me. Me vɔ̃ɖi aɖe le aƒe ma me. Edo ka kple gbɔgbɔ makɔmakɔwo. Ye wokɔ edɔ ma da ɖe viwo dzi. Ye wokɔ dɔ ma da ɖe dziwò le fu kpem ɖe eŋu. Nenem wòle ma. Ewɔe be le egbe mea, edɔ e, e, eta nu ka te woɖe asrɔ̃ ƒome srɔ̃ ɖo. Be dɔ yi ke le ƒome aɖe mea, magage ɖe ƒome yi ke me yewole o. Ta ƒome ɖe sia ɖe kple eƒe dɔ. Ƒome ɖe sia ɖe kple eƒe dɔ. Yi ke míeyɔna be ƒomedɔ, yi ke nye ʋumedɔ. Ame aɖewo lia, wometsina. Ame aɖewo kura mexɔ ƒe wo, wotsi ŋku. Ame aɖewo mexɔ ƒe blaeve, wotsi ŋku. Kakakakakakaka. Kpɔ be ɖe ne ebe ame ma woŋlɔ ƒe ƒe blaatɔ̃, ƒe blaade, ƒe blaadre alo ƒe blaenyi nɛ ye wòxɔ ƒe blaeve ye wòtsi ŋku. Ƒe neni wòxɔ me nɔ ge? Ƒe neni wòxɔ me nɔ ge? Nenye be gbɔgbɔ ɖe le aƒea me. Gbɔgbɔe le aƒea me ye nu katã hem vi. Eza trɔ va aƒe ele abe maɖeke metsɔ mia si fia wodo. Ne ɖɔɖɔɖo yi ke lia Wɔwɔe. Wɔwɔ ɖɔɖɔɖo ma be kɔkuti ma woaɖe wò le te. Ne woɖe wò le te ko woɖe viwòwo hã le te. Nenema wòle ema be ele be mía alé ŋku ɖe nu mawo ŋu be ee, mano yiwo ke míenɔ kpɔm mɔdodoa dzi wobe nye ahanomunɔwo, wonye eɖaʋatɔwo kple tɔtɔewoa? Ee, menye wowo hã woƒe ɖoɖo wònye be yewoanye ahanomunɔ o. Menye woƒe ɖoɖo wònye be yewoanye ɖe aʋatɔ o, ke boŋ woa, aƒea amewo dzɔ tsoa aƒea mee menyo. Ame aɖe yi ke le aƒea mea, yae menyo ye ŋutasemewo ŋu. Sru, le egbe me yi ke mía ŋutɔwo míedɔ ƒlem abe ɖe aʋadɔ ene, mía ŋutɔwo míeƒlem. Wò ŋutɔ nàƒle wuiea nu. Matso ɖe aʋa adze. Atso ɖe aʋa adze. Ya wò ŋutɔe ƒli kple wò ga. Ele vovo. Alo ènye nyɔnu, nèle ŋutsu gbɔ, ye nègayi ŋutsu bubu gbɔ va yi da afɔ nɛ eye nèdze afɔ da ɖe aʋa. Ele vovo. Gake ɖaʋa aɖewo yiwo ke nye ɖaʋa dzɔtsoƒewoa, yia mia tɔgbuiwo gbɔ wòtso. Eya ta trɔ va aƒe, elabe ame aɖeke metsɔ mia si fia wò do. Nenye be míede dzesi nu yewo katã ye míetrɔ va aƒea, kpɔ ɖa, nɔviwo ma yi ke edo go, yi ke mekpɔ dɔ wɔm o, apa koɖim wòle, ɔ nèkpɔ be ye ŋutɔ ƒe nuwɔnae menye ye ŋutɔ ƒe nuwɔnae o. gbɔgbɔwoe. Ii, menye ye ŋutɔ ƒe nuwɔnae o. Menye ame aɖeke ƒe didi be eyae de university agbɔ va nɔ apa ɖim o ɖe. Ii, togbɔ be edɔ ɖe sia ɖe wɔm nèle apa wònye nèɖiɖim, gake le ŋu. Adzovi, meva ekpɔ gblẽ gbaa, ewɔ be xɔwo gege ɖe me. Ne eku ga vifia, mava tsɔ, nima one day, meklia ge. Ema emu vlevlevlevle hafi va nya ma gblɔm. Menye eƒe dzidzi o nyo. Menye eƒe dzidzi o. Ke boŋ gbɔgbɔ ɖe le aƒea me. Ele be woade dzesi gbɔgbɔ ma. Gbɔgbɔe tututu le aƒea me, aƒea gba ma. Ele be woade dzesi. Ye wowɔ ɖoɖo ɖe ŋu be leke wɔwɔ. Maɖe lia yi woɖe srɔ̃. Mede ŋkeke ko vɔ wonyi le atsoaƒe. Nenema wòle ma. Menye ema ŋutɔ ƒe didi wònye be eya ya tu ƒe adzo ɖi, ke boŋ wua gbɔgbɔ aɖe le aƒea me. Eya ta, ee, megblɔm gbe te ɖe edzi be, ame aɖeke metsɔ mia si fia wo de o. Trɔ va aƒe, eye woade dzesi wò abe aƒevi ene. Akpe na mi. Reid, Míaƒe nyasela trɔ va aƒe. Ne le gbea dzi enuawo fu ɖem ko trɔ va aƒe, Ne èle aƒe hafi ŋewo fu ɖem ne wòage ɖe ame tsitsiawo dzi, mègakɔ mia si nàfia mia de o. Meka ɖe edzi be èsrɔ̃ nane abe ale si nye hã mesrɔ̃e ene, ale be menya nyuie be biabia aɖe le asiwò. Enye yɔ ge ne yɔa, nàdo ago. Maxɔ wò ɖe aƒea me nànyi banɛ tɔgbi hafi biabia yi le asiwòa? Nàbia le Revival ƒe yaʋa la dzi miniti blaene vɔ tɔ̃ edze to gawo nu. Nɔvi gbãtɔ le afi Weasel. Eŋlo ago o. Amen. Medo gbe na mi katã be nye ba nese vi. Eee, nye nye tɔgbi Ada kple nya.

Míaƒe tsɔtsi to tuiawo. Eye woyi eyi ne yi sɔlimea, wogblɔ na wo be, Dawòe nye adzetɔ. Ẽ, trɔ va aƒe nàva kpɔe ɖa be ɖe nyateƒee dada nye adzetɔ hã. Trɔ va aƒe nàva kpɔe ɖa be ɖe ye mama ye nye adzetɔ ye na be yekpɔ yeme dzidzeme kpɔm o hã. Hafi nafɔ ye keli naɖe. Ele eme baa be, ẽ, le aƒe aɖewo mea, ẽ, nɔnɔme mawo yia edzi. Nu ma tae wòle be nàtrɔ va aƒe be, Ee, nyateƒe wònye. Nu ma tae wòle be nàtrɔ va aƒe be, Nyateƒe wònye. Nu ma ɖe, ee, tɔnye ɖea gbɔ tso mewò la, tɔnye gakpɔ tso mewò la. Ele abe ame aɖewo lia, woɖu ʋɔƒiwo, woʋu, wodzo le wo ŋutɔwo de yi ke womagatrɔ gbɔ vɛ wo de o. Ɖewomahiã woɖu ʋɔƒiwo ɖe wo fofo ƒe nunɔamesi ta, elabe wo fofo ku, nu ye wògblẽ ɖia, ee, ezu ŋubiã. Ta wonyea ɖeviwo ɖa le nuwo gbɔ. Edzɔna. Yo dzɔdzɔ me hã. Aha. Ne ne eva aƒea, yi ne dzesi de ge nu mawo. Nenema. Yeah. Ta ele akpa kple eve. Ele akpa kple eve. Ɖewo lia etsona aƒea me gbɔ. Aƒea me ne dzɔ tso etsona gbɔ. Maɖewo le aƒea me. Maɖewo lia eŋu eke kɔ. Woƒe dɔdasi ko nyawo nɔ gblɔm be kɔdzoviwo ya la womanyo gbeɖe gbeɖe gbeɖe gbeɖe gbeɖe. Kɔblawo viwo womanyo gbeɖe gbeɖe gbeɖe gbeɖe gbeɖe gbeɖe. Yes. Ele aƒe aɖewo me nenema. Ele aƒe aɖewo me nenema. Gake fii ke nèyi, yewo gblɔ na wo be, Ẽ, tɔwo ɖia, mama wò, te wò, ye ŋuwo me wòa, trɔ gbɔ va aƒe. Elabe ame aɖeke metsɔ mia si fia wo do. Nàkpɔe ɖa be ɖe enya ya kee se ɖe enye nyateƒea. Medi be mana fiedua nanya be, ẽ, meyiwo katã yɔ, nenye be agee ƒe ɖa le wo sia, Ne woyɔ ne be meyɔ wo fifi le afia, woate ŋu ayɔ ŋkɔnye. Woate ŋu ayɔ aƒe yi me mele. Nu yiwo katã le aƒea me, wokpɔ ge agblɔ ge. Nenye be agee ƒe ɖa, aziza ƒe ɖa le wo si. Nu ma ya zamee sɔliha geɖewo va le fia. Gake woyɔ wò ko, wote ŋkɔwò yɔyɔ. Wò amewo hã yɔm wò, fi yi nèle, fi yi nètso, fofowò ƒe ŋkɔ, dawò ƒe ŋkɔ, le yi ne fu kpe mee. Nu mawo katã wogblɔ ge nɔ wò. Aziza ƒe ɖa zam wole. Nenema wòle eme. gbɔgbɔ gbɔgbɔ bubu de megbe ne woƒe subɔsubɔ ta me ye wobe mi tso nka woƒe kutsetsewo kɔ de dzesi wo me ye ɖe sia ɖe nye Kristo ƒe ha o. Elabe Biblia na mínya be nenye be nuwuwua ɖoɖo ma sɔliha vovovowo ado kple woƒe nyawo nenemae. Akpe. 0550013423 Zero five five zero zero one three four two three. Rabbi. Mètɔ. Menyi bana tɔgbi. Mm. Eh, mede kple tɔgbi zɔn fiafia nu bia. Ke funye abe yi kɔdze bia wò bia. Tɔnya edo kakpakpe. Menye be eh, tɔgbi be woatɔ ya kpɔa. Ke ema kpɔe ɖo edzi be míaƒe atenuwo asi be asi yi dzi ku xe susu mee nye yi. Nenye bu vava me be míaƒe atenu alo wòsɔ fukpui ɖeɖe te ɖe mí ko so be míate míatɔ ɖia, e, míanyrɔ yi ke le aƒea me ye nane wɔm ɖe, alo dudɔ ɖe yi ke mía tɔgbuiwo xɔ da ɖi ye ŋua wɔm ɖe. Leke míate ŋu awɔ hafi akpɔ ʋudu ma loo alo mɔ kae wòhiã be míato? Akpe, akpe. Ne le nenema, megblɔm egbe tem ɖe edzi be, ẽ, wobe mitso woƒe kutsetsewo kɔ de dzesiwo. Kpɔe ɖa be, ẽ, osɔfo ya ke ele afi ma ɖe, yi ke gbɔ nèsɔlimedeme le ɖe? Osɔfo kae? Leke wòle? Ele be woawɔ ka tutuna be ƒome blibo katã le babla me. Woble ƒome aɖewo, woble ƒome blibo katã ede ze me be ɖi ɖe anyigba me. Ewɔ be ƒomeviwo wowɔ dɔ gake mewɔkpɔ ta nɛ o. Ta ele be wowɔ ka tutu ne ƒomea. There should be a deliverance for the family, the whole family. Bo dogo le kɔkuti mate. Nenema wòle ma. Nyemegbɔgblɔm be ame aɖeke neyina wòava eke ŋu. Yes, akpa ma me dzi medzi Yes, be nàte ŋu. nyemegbɔgblɔm be ame aɖeke neyina wòava eke ŋu. Nye ame aɖeke dɔm be Elabe ne nàva eke. medɔ, ne mebe yi nàva eke ŋua, ègagege ɖe gbɔgbɔ bubuwo ƒe ka me. Xeviwo kple woƒe fusɔwo dzona le hame. Ègage ɖe gbɔgbɔ bubuwo ƒe ka me. ne eyi ŋkaƒe ye ɖewo ma hiã va do go bokɔ me gbɔ ɖe o ke ne wa eye ina gbɔ ga ina gbɔ na dre to ge ɖe fofo alo ina gbɔ na dre to ge ɖe tewo ŋu be ye wɔ ya la ye wɔ be ye me dzidze me kpɔ mo evɔ ɖewo ma hi me le nene mo me le nene mo ta nui ko li nye be e me sia me aƒe yi me ne li nu mo tɔgbi dzɔdzɔ trɔ va aƒe elabe motsɔ mia si fia ame aɖe o. Ale be wɔna yi ke li, ne ka tutu yi ke lia, wɔna yi ke woawɔ atu ka ƒome blibo katã, atu ka dzidzime ma, be wowo hã woakpɔ ŋgɔyiyia, woawɔe na mi. Akpe. Yoo, meganyi bala tɔgbi eke. Ẽ, le nyateƒe ma tɔgbi megblɔ be ame aɖeke nava eke ŋu o. Ebe woatrɔ woayi aƒe. Yes. Ne mekpɔe aƒe aɖee, leke menyawo nane fu ɖem nam le gbea dzi? Evɔ ɖewomahi yi nenye anuta nye ɖee ke le aƒea, ye nye anyigbadzedze dim. Metrɔ gbɔ va aƒea. Nu ka tututu wɔ gee megbɔna hafi aku ɖeɖe? Elabe, e, nyemedze mo ɖa si ɖem magblɔ wò fɔkuku ɖeɖe sia nam o. Ke nya gbã ko medi dze mo nam o le gbedzi.

Tɔwò ɖia mali. Fofowò, ɖe womahiã fofowò megali o. Yata tɔwò ɖia ma ye nèkɔ ɖo fofowò teƒe. Lé tɔwò ɖia matsɔ agbe nɔ nu kpli woa, kpɔ ga de dzesi be ye tɔ ɖia ele nyuie kple ye lɔ alo mele nyuie kple ye o. Maɖewo dzidzime ɖeka, fofoviwo hã, woɖa wo nɔewo de agbe ɖi. Woaɖu ʋɔfui o, mègagbɔgo o. Aha. Ne yi ŋue nèva de dzesi nu ma tɔwo koe nye be nàtrɔ va aƒe. Amea ke nèwɔ mea ke ne gbɔ va aƒea, nɔnɔme yi ke amea nɔnɔm kple ko anya ge be mea etsia tre ɖe yeƒe agbe ŋu. Ɖewo mahi eyi ne gbɔ ebua be o tɔɖia me me me me me dzi be ma nye hã mawɔ dzavi aɖe ne megbɔ mano gege ɖe me Lé wònya ŋu ɖo ge ne wòtɔ anya ge be meya elɔ̃e loo alo melɔ̃e o. Meya etsia tre ɖe yeƒe agbe ŋu loo alo metsia tre o. Meya ye wɔe be yeƒe agbenɔnɔ medzidzem o loo alo wòdzidzem. Enya nya ge. Yes. Ame aɖewo li ayi ne dzo ne mekaka na gbɔ va be nui koa, wobe hey, ebe aleke? Ewɔe nya gblɔ ge nem loo, ewɔe nuwo fia gem alo enyee wofia ge o. Enya be etɔe fia nuwo via, Ènya be tɔe fia ŋuwò via? Gblɔ na eƒe vi be, Ee, fia la le fia la la. Ele be nàde dzesi gbɔgbɔmewo ƒomevi. Gbɔgbɔmewo tsia tre ɖe ŋuwò. Wò aƒea me menyo. Alo nenye be wòle nema, nenye be ema mele me o, ke nànya be gbɔgbɔ ɖe, woxɔ gbɔgbɔ ɖe da ɖe aƒea me. Aƒe aɖewo mea, woxɔ gbɔgbɔ ɖewo da ɖi. Gbɔgbɔ mawoa, they are always hunting. Ɣeshiaɣia woade woɖe amewo ɖe ŋu, ade da ame amewo. Ye hã ne eva ɖe wo kɔ, enyanya ge. Ii, elabe maɖeke metsɔ mia si fia wo do. Ne gbɔ va aƒe kɔ, aƒevia kɔ aƒevie akpe. Zero five five zero zero one three four two three, Miniti Andre ye kpɔtɔ wòaƒo gawi ɖekɛ le míaƒe dɔwɔƒea me le afii. Maɖe mɔ na nɔvi woame eve, 0550013423. Ne biabia aɖe le asiwòa, ke àte ŋu ayɔ faa, 0550013423. Right, eh, tɔgbui manɔ gbɔwò ale be míaƒo nya ta. Yeah. Yeah. Nu yi ke le ŋu koe nye be nya ta ƒo nya koe nye be ame aɖeke metsɔ mia si fia wo dɔ. Nenye egbe mee le hã ɖi. Nya be gbe mewo dzi eɖo. Maɖewo lia afiwo dzɔ tso eŋkpe mu na wo. Edzɔdzɔ mi. Ewɔe be ame aɖewo ne be wosrɔ̃ ɖe ge nyɔnu vevietɔ nyɔnuwo wosrɔ̃ ɖe ge hã ke wova va wɔ ɖoɖo kple ame ame aɖe kesinɔtɔ aɖe. Ee. Ke afi ma wonɔna wotabia ge le ma. Yi ke ao. Afia ne dzɔ tso ɖi. Fi ma koe nye tɔwò. Kesinɔtɔ ma yi ke mum nèlea Yeah ese. Ese fofowò nye nu. Ele be míade dzesi. Elabe meyiwo katã ne ekpɔ ablɔ dzi fia, me aɖewo wozu ahaɖumunɔwo, me aɖewo wozu tsukunɔwo kple bubuawo katã. Ele be míade dzesi míakpɔe ɖa be ɖe nu kae nu ya hem vɛ. Woato woƒe ɖoɖoea? Meka ƒe ɖoɖo wònye be eyae adze ɖe aʋa? Meka ƒe ɖoɖo wònye be eyae azu ahaɖumunɔ? Nànya be gbɔgbɔ ɖe le aƒea me. Ele be míade dzesi gbɔgbɔ ma. Maɖe le aƒea me. Alo woɖi gbɔgbɔ ɖe ɖe aƒea me. Gbɔgbɔ ma ye wɔm be nàzu ahanola. Gbɔgbɔ ma ye wɔm be nàzu tsukunɔ. Gbɔgbɔ ma ye wɔm be nàno tsatsame ŋutsuwo dzi. Gbɔgbɔ ma ye wɔm be nàno tsatsame nyɔnuwo dzi. Gbɔgbɔ ma ye wɔm be eye ne mi kple srɔ̃wò mieli, miedze ɖom hã, ezu dzre, nàƒo tome nɛ, aƒoe axla ɖi. Gbɔgbɔ mae. Gbɔgbɔ ele aƒea me. Ẽ, miaɖo ŋu ɖo, elabe ame aɖeke metsɔa mia si fiaa wo dɔ o. Ne miede dzesi nu ya oa, tukaɖa yiwo katã lia, wo nu ava ayi. Nenye be wòle nenema, ii, ele be miabia ka tutu, ele be miabia ka tutu, yi ke woatu ka gbɔ eŋui yewo. Ame yiwo katã le babla mea, woatu ka wo, be woanɔ ablɔɖe me. akpe. Akpe meda akpe na tɔgbi agbeve Irene Evelia. Nu geɖewo míegasrɔ̃ ŋdia eya ta megakɔ mia si nafia mia de o. Ne gbea dzi menyonyo mɔ atrɔ va aƒe, ne aƒea menyonyo mɔ ate ɖe ame tsitsiawo ŋu ale be Ale yi tɔgbui fie koa? Wò hã nàwɔe nenema be etsɔ me alo wò hã nàkpɔ dzidzeme. Tɔgbui ma nɔ gbɔwò nàdo gbe na ame ɖeka eve aɖewo koa? Akpe. Nye kple yeawo nu ɖe afia. Akpe. Mezã mɔkpɔkpɔ ya eda akpe na eh, 99.3 FM. Ke revival. Meda akpe na wo be wone mɔnukpɔkpɔ be mie nu yiwo katã me ɖem le yaʋa la ŋvi nenemae. Nenema kee meze mɔ wo kpɔe gbe dom ne tɔgbui te ŋkpo azada gli etɔ̃lia, tɔgbui ya aglo hũ evelia, tɔgbui agbe shi anakpa evelia, mama aʋa la wui, mama ase triakɔ, mama ase gbɔ nya me do gbe na mi tɔxii. Nenema kee megbe dom na tɔgbui eh, agbalẽkpɔ, tu agbalẽkpɔ. le xevi eye medo gbe ne Pataku ɖi aku awu yibɔ dze nɔ da yi ke nye tɔgbui agbalẽkpɔ ƒe aʋadada medo gbe no tɔgbui hɔ̃ le atigli me medo gbe no kakaka eye tɔgbuiwo tɔgbuiwo medo gbe na mi tɔgbui vovovowo tɔgbui adzohlo medo gbe nɔ wò le ŋdia e dzogadze dufia ye nènye medo gbe nɔ wò le ŋdia eye medo gbe ne zikpuitɔ vovovowo zikpuitɔ kunaki medo gbe no tɔgbui adzrakpanya

Nenema kee medo gbe na dɔwɔviwo katã, vevietɔ dɔsrɔ̃viwo katã le teladɔ me, eye wo katã le ɖawɔdɔ me, medo gbe na wo tɔxɛe, eye medo gbe na woƒe tatɔwo, Okan, Kɔbla, nyemeŋlɔ wo be o, nenema kee Fuseni Alhassan, medo gbe na mi, miawoe le dɔ dzi, miawoe dɔ wɔm, nenema kee nye ɖawɔlawo, ee, Lebanee, medo gbe na wò ɖaa, le wò ɖawɔdɔwɔƒe, medo gbe na wò tɔxɛe, Eye medo gbe na ŋdɔkutu srɔ̃wo katakatakata. Ee, ee, Yevugã Grace, medo gbe na wò le afiƒe ɖaa. Nenema kee medo gbe na, ee, Believe Dokpa, ewɔame yi ke nɔ fia ŋuwo dzram. Medo gbe na wo kakaka le afiƒe sia to. Medo gbe na wò. Medo gbe na ame vovovovowo. Ne mebe mano gbe dom fia, ke ga wuieve koe aƒo. Eyata nenye be Mawu ve mía ŋu be, ee, ee, Yesu meva zi evelia o. Abe le yi ke wogbugbɔ gadzi Yesu. Elabe míeƒo nu tso gbugbɔ gadzi ŋu. Nenye be gbugbɔ gadzi li vavã ko Yesu egatrɔtrɔ gagbɔ o. Ko ye gbɔna míaɖe ge. Ne mete ŋu va o koa, ke nyitsɔ fiɖagbea míagado go. Akpe.